दिमाग दिमाग खराब हो गेल आदमी से भेंट भेलिए कि नहीं भेलिए ना जानवर से भेंट भेल छै ना देखै छियै अहिना करे छै अहिना अहिना हाँ? करे छै अहिना हम नै जानै छी कि त हमरा फिल्म देखाबो नै त दारू पियाबू बस हम और कुछ नै जानै छी बुझलियै फिल्म देखाबो दारू पियाबू महिला के संस्कार यहाँ छे कथी के संस्कार कोन संस्कार देखो तो गांव में ककर बहु बेटी दारू आ फिल्म हम नहीं जाने छी जाओ हमरा चाही ना चाही अथी चाहिए उ चाहिए बाप उठो ना ता सब उठो ना ना सुनाई दैया कनियो दिमाग नहीं है चाहिना करे है दिमाग नहीं यो हे भगवान जहिया से हम बियाह के लेते हमर कपाल फूट गेल छै पर एकदम कपार फूट गेल बहुत ही

से मतलब मतलब की? से से देकर मतलब कि पूरे मारबे हां त की मारबे ना कथी ला मारबे आ के के छी हाँ? बीच में आवे वाली के छी हम हम एकर भौजाई छिए भौजाई छी पर एकदम भौजाई वाली भए गेल छी छिए ना भौजाई एकरा हम बच्चा से पोसने छिए मार के माया देने छिए हमर बेटा जेहन छे मारै ले जेते ना पूजा करब बिहा के का अनलक त कथी कहलक रहम त अहाँ के त ई कर दब उ कर दब अहाँ के कहल सब करब अखन किया ने करैयो कथी कहै छी सुने करै छी भौजी

कोरी फुट्टा बजे फसवा दे तन कता से चल आइल औकात ना छलत किया उठा के आली हमरा किया आली उठा के बात नहीं देखले रहो रोनी मना कर कोरी मना कर चप्पल से कथी ले मारे किया हमार से आज हम चप्पल के हम लात लाख हमरा बाहर मार ना तो चप्पल से ने ना भौजी हमरा हमरा दू प्राणी में झगड़ा है जे तहां बीच में बाबू आवाज नहीं करे तऽ ले ने लड़ ने दुनू कते लड़बी लड़ भला जुग संसार नहि छै कहै छै नीक जाय से समझाबै छियै नीक जाय के समझाबै छै हमरा नहि समझाबू करियै देखियौ हमरा मारबो के लिए ने कोई नहि देखलकै बुझलियै पैसा कमेबै ने तऽ फिल्म देखा देब अहाँके हमरा आइ चाही ओ पॉलिसी नहि लगाब जाओ एतऽ से पॉलिसी नहि लगाब हमरा बुझलियै कि नहि चल जाओ एतऽ से बाबू बेसी एकदम नौटंकी कर के रखने छी एक चोटी कहला पर ना सुनै छै आ चल जा ना की देखै छै मुंह टक टक कर दादी के पैसा उठते तो हम देखै घुमा छियै देबो ने। भात घोटे नहीं झगड़ा कब चल ना, करबो करू चल ना, चल ना। भात भटे नहीं हमरा घुमे भात भटे नहीं कहै छै कि ना औकात तो छेबे न कर भात भटे नहीं घुमे हम जा छी ना बोले ना हमरा ते मारली ना हम जा छी दुआ से ना

छियै तब तब घर जोत के छियै कि वएह त सिया के त पते नै घर जोत के छियै ना। ना घर जोत के छियै छियै त बेसी हम लबर लबर बोलैयो लबर लबर बोले छै नया नया कनिया से चल बेबार देख कथि नया नया कनिया छै त किया कहलक रा हम त ई करब हम ऊ करब त किया अखनी नै करलक किया पूरा नै करलक अखनी काले आन लोग आइए पूरा कर बेसी देता। हम दियर दियर काल्हे आन लोग आइए पूरा कर किया नै देता। करते त

चलू बौआ चलू देखी तऽ केना केना मारि कऽ एकदम देह हाथ फुला देलकै या देखी तऽ खाइयो लए देलकै कि नहि देलकै मुँह कान सुखल से चलू चलू बैठू। या या या फेर एलिया हाँ की करै छलू अम्मा के पैसा लिया ये बात बुझने लॉकडाउन में हम कतऽ से पैसा लोगे हम ने रंग जतऽ से ततऽ से लेके आबू बुझलिए कि ने कतऽ से पैसा लए के आबू आ फेर लए के लिए एकरा अरे कते पैसा चाहिए कते पैसा चाहिए यहाँ से कहू ना कतऽ पैसा चाहिए ने सुना दैया वो पैसा जे मांगे कते पैसा ओकरा चाहिए कोना के देबे भौजी पैसा कहै छै दारू पीबे फिल्म देखबे बाप रे बा एहन मोगी दारू पिए वाली ओकरा पैसा चाही दारू चाही केहन कन्या के आ, बीच में नहीं बोलू बुझली कि ना के छी बोले वाली हमर मन छी हम जे मन लागत से करबे बुझलिए आ बीच में नहीं बोलू बीच में कथी लाने बोल वहाँ तो का छी हाँ? पैसा खातिर दिन रात दिन रात मार पीट लड़ा कथी ला आ देबे पैसा आ देबे पैसा और देबे उ कहते तब ना देबे हाँ हमरा तो पक्के लागल छै कि लागल छै भैया के ओना पठा के लागल छै अहाँ के लाट एकरा संग लागि गेल यऽ हमरा लागल छै ओहिनी सुनलिए ना केन केन बात हमरा लागल छै ओहिनी हमरा तो ई पूरी फुट्टा पर तो विश्वासे नहि छै हमरा

ओना के मार हम नहि करै छियै। तब केहन है हमरा पर नहि आबू बुझ- बुझलियै कि नहि हमरा हाथ नहि लगाओ बुझलियै अहाँके औकात नहि हमरा हाथ लगबै के बुझलियै कि नहि दे हाथ फुले छै ओए ककरा छुइ रहल छी अहाँ तोरा आँय? छुए छौ, ककरा तोरा। छुबे अहाँ हमरा ओकरा अभी ककरा हमरा नहि आबै छुए छै हमरा नहि आबै छै ले तोरा आर के मार कर झगड़ा कर मार पीट कर हमरा मतलब नहि छै हम जाइ छी ले एतऽ सुन ने एतऽ सुन कथी के जाइ छियो कथी के जाइ छियो हमर सिया संगे कथी तोरा लात लागल छौ तू पैसा देवाली के छी तू

तहिना के मार जाना के पकड़ो ना ना कोने हां अनक दियो ना ना कते भगन भगन जा हमरा दोनों प्राणी के बीच तो आवेज गेल के हैं हमर दे दा फूल सन बोलिया के पोथी कर छोड़ू त्याल उ नै लगा पैसा। सारे एकटा एकटा ना एकटा पालेला भनसन छ दोसर बिया करते देखै छी मुकेल लागे छ रात से आठ ना दिन तू ही घर में ना हम जाई छियो बाजा खसुआ रे त या न तर त हम की करबो से करबे करबो या न